Ah, ndinofunga kuti tichinyatsogadzikana tinogona kuwana muimbi umwe chete wedu anogona kutiimbira sorry sorry sorry umwe chete wedu anogona kutiimbira ndinoramba ndichinamata

Nyakabau ndinoti nematambudziko mazvita inini ndoitwa mufundisi mudyanadzo mufundisi wepano uh, tiripo kuchema nemi uye tinotenda tichabatirana basa zvakanaka kusvika ranyatsa kupera mangwana kunoton vandinavo muno vatiri kuenda navo vachanopeta basa guru uh, vanoitwa mr magadzire baba sanganai nemhuri Tinokuchingamidzai hama dzadiwa zviti nematambudziko. And you've decided kudaira vamagadzire kudarika inini nai ndakuonai allright um, kungozvirerutsa kuti zviite sezvinoita nyore regai tiremekedzane Chatanga nekuremekedza mudikani achazenga ari motikari inenge ine hama uh, vanoitwa baba Rodney Nyakabawu. Handina kuvanongedzerwa asi ndotenda vari pano. Mukangoti nyamu zvinoita right. Tinokuremekedzai uvaponyu unotikoshera. Regai tiremekedze mudzimai waWellington in absentia Muzita raJesu Kristu, amen. Vana vavo tinovaremekedza zvakare muzita raJesu Kristu, amen. Ah, Masiblings, vakoma, vanin'ina, hanzvadzi, tinokuremekedzai dzaWellington muzita raJesu, amen. Ah, Ndaziviswa vana atezvara ndevekwaMundoza Tinoda kuvaremekedza in a special way yekuvauchira maoko pamwe chete tiuchire vana baba. Oh. Ah, handina kuziva. All right. Vakagara kupi? I think vakatogara pasiripo naye. Muimba achitiimbira vachigadzirirwa pekugara.

tinotenda mazvita thank you so much um, vana amai vemunhu tinoda kuvaremekedza zvakare tiuchire vana mai uh, mhuri yose uh, ye KuEcobank Bank tinokuremekedzai zvichida mukangoti nyamu zvinoita zvakanaka. Hama dzedu dzateera umwe wavo tinokuremekedzai thank you so much tingagara hedu pasi. Uh, regai ndiremekedze chaplain Zuda vari munzira vari kuuya from uh, Zimbabwe National Army is on his way Vanga vaine imwe commitment asi vari kumhanya kuti vasvike. Uh, regai ndiremekedze mhuri yose yeku um, World Harvest Congregational Holiness Church muzita raJesu Kristu. Amen. Uh, ndicharemekedza vafundisi vari pakati pedu vachingoti nyamu as I mentioned them Pastor Tafumanei tinokuremekedzai tikaita tsika yekuuchira zvinoita right nai allright uh, pastor mutasa pastor nyirenda regai tiremekedze uh, Vakuru vevakuru nai uh, regai nditange naevangelist Sangweme. Maingovanzwa handiti ndivo ivava oright. Tinokuremekedzai munhu waMwari. Mukupedzisira asi kusiri kudupukisa tinoda kuremekedza an apostle amongst us tobva tavasiyira mukana zvakare wekuti vatishumire Muchinguva chipfupi asi ndinotenda kuti zvichasvika pakadzika dzika pemoyo yedu. Tiise maoko tichiremekedza Apostle Shumba vachiuya. Mazvita henyu regai ndikumbirewo muvhangeri saungweme vanamati.

Pamusoroi mhuri yekwaNyakabawu, pamusoroi vana tezvara, pamusoroi mudzimai waWelly nevaranda vaMwari vese vari panzvimbo ino, pamusoroi chaplain Ndinokutendai nebasa rakanaka ramatiitira. Regai ndikumbire kuverengerwa neshona kuna Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Ndinotenda chaplain vasvika pamusoro wechaplain. Ndiverengereiwo neshona.

Ngatiitei munhu akafanana nesu, akatodzana nesu, ngaave noutongi hwenyika yose nehwehove dzogungwa neshiri dzedenga nezvipfuwo zvinokambaira nokuzvova napasi. Mwari akasika munhu akamufananidza naiye pachake. Akavasika vari munhurume nomunhukadzi. Mazvita, tinotenda nekuverengwa kweshoko. Kwakanaka. Kwakanaka. Nemusoro. Regai ndigadzirise ndambonzwa chaplain vachiti maomberera maoko ava kupfuura imini Kwamhoreswa vafundisi madzimai ava haana kumhoreswa saka haisiriyo inonzi gender based violence here saka regai tikumbire mai mai tapfumanei vari pano havapo mai mutasa vari pano e simukai mai mutasa tikuonei ndivo mai mutasa ava e, mai mufundisi veworld harvest kereke esangano rekuchitungwiza ininiwo ndina adzimai vangu vari pano e, simukai amai vanhu vakuonei e, ndo vanondiwachirawo nekundibikirawo ivava tinotenda e, ndisati ndataura zvandiri kuda kutaura ndinoda kuti tiri kurwadziwa zvakanyanya e, dai mwari akatibatsira tese tikarwadziwa tisingataure zvakawanda itai amen, amen. pakutaura panobuda mashoko anokuvadza dzimwe nguva usingadi kukuvadza mukapidigura kapeti iri munoiona kuti kuseri kwayo hakuna pattern pattern iri kumberi ndokune order kuseri kwacho kunotori neshinda zvichida uri kuona nekuseri kwekapeti uri kuona shinda zvauri kuona zvakasiyana nezviri kuonekwa nevamwe saka kutaura ngakuite chii kushoma munhu wese ngaati amen, amen. E, zvinotibatsira kutende mberi kana pane zvinotaurwa nguva ichavapo yekutaura asi nguva ino inguva yekuchema amen ndoda kuti taure zvishoma pamusoro pagogonya kabawo nemhuri yavo nemwana wavo wataunganira pano e, amai ava ndakavaziva muna 1999 kereke yedu yekunotoni ichangotanga tanga vakarera vana vavo e, tichizviona kusanganisira iyeye uyu munamato wavo vanorangarira pakarwara gogo nyakabawo e, eh, vaisakwanisa havo kutaurira vanhu vese ini vakanditaurira kuti dai mwari angondibatsira ndaona vana vangu vese vakura kusvika vapedza chikoro ndikavati muchaona varoora ameni mwari akatiitira zvakanaka e, weli admire nevakomana vadiki vari pamashure ava handichakutaurai nemazita kuitira nguva e, vakakura tikambonamata nawo vakamboenda kusayoja wele akazembenge akuenda kune imwe yaingonzi kunjanji uko handizive vamwe mufundisi vacho vari pano tinotenda zvakadaro asi mwari vaimuda vachidaro saizvozvo e, ndinoda kutenda mwari uye Amai tiri pano kuchema nemi nekukunyaradzai. Dai Mwari akakunyaradzai kusvika panoparadzana mongo namapfupa. Now ndoda kuchitaura uh, zvandamirira uh, pano. The question everybody asks is why death? Wele afirei? vamwe vakati afa nguva isina kukwana vamwe vakataura zvakasiyana siyana but do you ever say why birth panozvarwa mwana hapana anobvunza kuti mwana azvarirwei tese tinongoti makorokoto but iplani yamwari ameni mwari asika zvimwe zvese anozoti ngatichisikai munhu nemufananidzo wedu sore henyu kana musingabhilivhe kutrinity pane vamwe vasingabhilivhe kutrinity ndinokuremekedzai nebelief yenyu asi ini ndinotenda kuti akanga achitaura nemwanakomana namweya mutsvene kuti ngatisike munhu akafanana nesu imbotarisa munhu ari pedyo newe mutarise kuvhesi wakafanana naye asi iwe wakafanana namwari ndizvo saka wakafanana namwari chii Ameni mani. Haleluya, haleluya. Takafanana naMwari nekuti Mwari vatatu mumwe. Ameni. Isu takasikwa takafanana naMwari nekuti munhu mweya unogara munyama une ndangariro. Haleluya. zvanzi nebhaibheri vamwe vakacha vachazouya kuna Ma- mateo chapter 7 voti kuna mwari hatina kuita mabasa makuru here nezita renyu nhasi munoda kutiramba sei nhai mwari takadzinga madhimoni nezita renyu takaporesa vanorwara nezita renyu takaita mabasa makuru nezita renyu hamungatidzinge nhasi taiparidza jesu munoziva zvazvinoreva zvinoreva kuti kune vari kuparidza jesu mwari asingavazive kune vari kudzinga madhimoni mwari asingavazive kune vari kuita mapipi neminana mwari asingavazive kune vari kutengesa oiri mwari asingavazive ita haleluya maniwe saka ndoda kuti muzive kuti tiri plani yamwari saka dai kuri kuti mwari haana kutipa inonzi soul chinonetsawo ndechekuti mutauro wedu uyu weshona uyu e, hameno kana awanda pandakambodzidza kudhara wainzi une 500 wedzi wechirungu ipapo wainzi une 5000 ndikati wavano mutauro wedu hatingoni kumbogadzira tikawedzera here mashoko kuti utiwandei sei ndiri kudaro ndiri kuti hatinyatso mutauro wacho haunyatso e, mashoko acho mashoma e, rimwe chete rinogona kutadza kunya makamboona kana uchiinterpreta unotaura zvakawanda wanda saka inzwi rekuti soul nerekuti spirit kushona rakafanana asi zvakasiyana kureva kuti hatina ndamunzwa muchinzi dokota dokota muri dokota neniwo ndiri dokota ngatizogara pasi timbotsvaka shona word rekuti so nokuti ndondangariro yacho yekuti kana wakunzi namwari wakaita chakati nokuti munhu wese achamira pamberi pamwari achizvidavirira haudavirirwe nemumwe munhu ah, munogona kuimba here munogona imba yekanini

pamberi pamwari uchizvidavirira nemabasa ako saka udza munhu ari pedyo kuti kana uchirarama panyika panorarama mushe uchamira pamberi pamwari uchizvidavirira pamusoro pemararamiro ako mukadzi wangu ndinomuda veduwee ndinomuda dai zvaibvira ndaimurevererawo kuti kana iye anondidawo dai zvaibvira aindirevererawo asi zvakarambidzwa amene hakuna anokureverera vamwe vanoti hanzi haa mazutaurire aiwa ini ndiri muroma kai kwandiri kubasa uku amene roma ichechi yangu handikugara ndichikutaurirai ndokuchechi kwangu kaini amene saka ndiri kutaura zvekuchechi kwekuti tinoudzana kuti tinoreverera vamwe vati shoko haridi haridaro saka ratsanangura richiti mwari akati ngatisikei munhu nomufananidzo wedu saka takafanana namwari pakuti tiri mweya tiri spirit soul and body ndakanzwa mumwe achichema achiti weli aenda weli aenda weli aenda weli aenda haasiriye weli ari apa here tauya muno eli kuzomuona zvikanzi tarisai kuti maziso ake agere mushe here ameni zvazvinoreva ndezvekuti uyo ari apa haasiri yeweli weli chaiyo mweya unogara munyama iyeye anoti kana nguva yakwana kana mwari yati yakwana kana uine mari yakaita sei mari haikwanise kukubatsira ameni kana uine mukurumbira wakaita sei mukurumbira haukwanise kukubatsira kune vamwe vanhu vekuti ukavatarisa achifamba apo unoti haa vakomana ava vanodya vachiguta kune vamwe vane ganda ka handi munoziva ganda e kana regai nditi vamwe vane ganda kana kuti vamwe vane skini vamwe vane ganda vamwe vane leather zvinosiyaniswa nechikafu chaunodya munhu anodya nyama mazuva ese hanetse kuona handina kuti ari nani pane anodya miriwo anodya miriwo hanetse futi kuona nearara nenzara hanetse kuona neari ari kustafa hanetse kuona but ndinzwei vadikani gonye rinodya millionaire negonye rinodya street kid same gonye ameni kana nguva yako yakwana yakwana hazvina mhosva kuti wakaita sei hazvina mhosva kuti une mukurumbira hazvina mhosva kuti wakadzidza vadikani ndinzwei tiri project yamwari amai chishuwo changa chiri chekuti ndodowo kuti vana vangu vagondiviga vati chishuwo but paplani yamwari paakasika weli bhaibheri rinotaura kuna jobhu kuti makamutarira muganho waasingatenderwe kupfuura ameni kana pane vanofunga kuti weli aroiwa makanyepirwa ameni weli akwanirwa nenguva yakatarwa namwari ameni kana muroyi akashandiswawo zvake kana aripo eh, akashandiswawo hake kuti angope hameno varoyi asi kwandinombofamba ndinoti ndiroyei asi hapana ati ambondiroya handizivi kuti kuda kundifarirawo here kwese kwandinoenda ndikati ndichinopatidza ndosangana nati varoi makadii ndikati varoi inzwai munzwa varoi itai ameni muno hamuna ikoko vanoti ameni ndobva ndati chindiroyai ndongodzoka hapana andiroya pano ndo nzvimbo yekutanga uya ndasvika pasina muroyi ameni eh, ndakamboparidza kwazvimba uko ndokubva ndati varoi huyai tisangane manheru muratidze kuti munoroya zveshuwa ndobva kwaita chimwe chinhu chakandida kuti ndidzoke kuharare vakomana vandanga ndasiya kwamasiyarwa vakati a munhu wamwari matiparira pamusoro pechechi parira pachiti nhasi musadzokera ndikati aorit ndobva ndasvika ndobva takarara zvikanzi vakomana saka varoya vanoselekta here kuti uyo anoroyeka uyo haaroyeki vaidei manheru pano ameni ndinzwei vadikani tiri project yamwari anoti asika chinangwa chake paakatisika aida kuti gare naye tichinjoya kugona kwake mwari anoshamisa mhanimi ameni akamwaya nyeredzi mudenga kubva muchanza chamaoko ake ameni vanomunamata vamwe vachimurumidza vanochimurumbidza vanomuti eh, mugona zvose nokuti hapana chinhu chaanokonewa vamwe vanomuti mubanda pakukutu nekuti panorema iye anopagona haleluya haleluya chirera nherera muchengeta chirikadzi akafanira nekunamatwa daidzira uti ameni mhani iwe haleluya saka zvino chakazoitikawo adamu naeva ndokufurirwa nenyoka ndokunzi aa mwari haana kutaura achiti achiti e, akati zvakati zvakati achiitira kuti e, aiziva kuti mukangoita zvaasina kuti muite munofanana naye ndo zvinoita vanhu vakawanda vanofurirwa muno mune vanhu vasina varume vakafurirwa nevamwe kuti ngatiite so e hapane vamwe vanofurira iwe kana uchiona murume achinetsa muitire boyfriend ndokuti aite munhu kwaye muitire boyfriend a ah, madzimai mweziya nyaya ndiri kutaura because eh, makatomboadviswa ita boyfriend murume anodzikama akaziva kuti pane mumwe ari kukuda ndeke chingani uchimubata wamubata kechipfirii aiwa ngaambokubatawo kechi one zvino makabatwa mafurirwa mukabatwa kechi one nobva matorwa mukaendwa nemi nemunyayi mukanosiyiwa kumba kwenyu mukanzi tavabata mukati eh, mukati takanga eh, iye ndakamubata kapfiri baba vako vakakurova muromo nemugoti zvikanzi nyarara murume haarambirwe chihure vakomana munoziva vanhu enda vanhu vanotaura tsika dzakadaro idzi dzakashata varume varume vari muno imbonditarisai mani mutarisai itawo murume kwaye mani udza murume ari pedyo ita murume kwaye mani ungachipiswa kudaro nevanhu kunzi hanzi haurambirwe chihure uchihurirei ameni Munoziva kuti mahure anobhadharwa naye ndizvo? Anobhadharwa. Saka naye varume takakwana here kuti munhu unonobhadhara chinhu chaunacho kumba chemahara? Eh, tarisa murume ari pedyo nomubvunzo kuti wakakwana here? Uh, let me borrow my, my, my, my friend's uh, uh, words muvhangeri saungweme vakati hanzi kana vakaita mukadzi umwe ana mazamu matatu mm. zveshuwawo kana ini ndikada kunomuonawo ane three asi kana aine tuse wangu aiwa tundoaziva amene eshe anongoriwo nemazamu acho tu iwayo eh, zvese zvakangofanana ameni varume tiitirei mushe apo haleluya haleluya dai mwari akatibatsira saka chivi chakapinda mumunhu chapinda mumunhu mwari akanga ati nezuva raunodya muchero uyu you will surely die uchafa saka takabva tatanga kufa chiiko chatiri kuti rufu weli chaiye haafi rufu rwatiri kutaura ndonzira yekubva nayo pano nekuti anga achifamba iye weli ari mweya anga achifamba ari munyama weli musanyeperwa nevanhu kuti hanzi e, kana wafa zvatopera ah, ah. zvatotanga ameni kana wafa zvatotanga kana uripo pano usingambofunga usinga pamusoro pekwaunoenda nhasi ngarive zuva raunofanira kuti jekerwei nazvo ndakambonzwa vamwe vaimwa doro ravo rinonaka doro kune vamwe ini ndakaritesta ndikariregera because rinovava saka vaida kuti ndinwe vachiti hanzi kunaka kwedoro kuvava ndikangoti ano kuvava kuvava ngatisiyane nazvo amen saka kana vachinwa doro ravo vanenge vachitaurirana chaplin kuti e, e, e, inini mufundisi wangu ndibhame chechi yangu ibhawa Zvino chakandinetsa kuti pano, panofa munhu hapadanwe barman chero akanga ari bhandi nebhurugwa nabarman anodawo mufundisi ameni zvino tinozongowoyawo chero umwe akafa pakanga pakaungana vanhu vakafuridza makondomu vachiti ranga riri gamba rezvese asi hapadanwe chifu hure kuti adii achizoviga munhu chifu hure anenge akufunga kuti zvino ndichabhadharwa nani ndo mabvire atinoita panyika tichienda kwatinofanira kuenda kunofanira kuendwa kunoendwa maringe nemagariro awakaita pano panyika kana wakagara usinganamate mwari ndabvunza ndichiti we all say why death but we don't say why birth e, ndakamboti rega ndimbonyatsobvunzurudza ndikati nhai vakomana mboni mboni yeziso inobva pazai raamai here kana pambeu yababa ndaibvunza vana chiremba mm, hatina mm, shuwa ndikati konzara akaziva kuti munhu achavaviwa agoda kukwenya ndiani iwo uri project yamwari tikwanire shamwari ameni ndati tikwanire shamwari ufunge remangwana rako nekuti zuva rinouya rauchamira pamberi pamwari uchizvidavirira pamusoro poupenyu hwako mwari atiitire zvakanaka mwari atibatsire tifunge kuti kana ndazvarwa ndazvarirwei pandinorarama ndiri kuraramirei kwandinoenda ndichanodii ndichipeta nyaya rega ndigare ndakutaurira kuti kana ukafa usingazivi mwari uri kuendepi ugadzirire kune nzvimbo inonzi hadhesi kana kuti nechirungu hidhisi ikoko kwakafanana nechitokisi ndikabaya chaplin nebanga izvozvi ndinotorwa ndosungwa nemapurisa ndoenda kuremand prison harisi jeri asi ijeri muri kunzwisisa ndee ndichitozikamwa kunzi banga racho raakabaya naro iri exhibit chamirira ndechekuti apuhwe mutongo wake achiinda mujere chairo asi nenjingodyawo sadza nesauti kana zviri zvo zviri kudyiwa ikoko magumbeze iwayo anoenda iwayo ndeine ndichipractiza jere ndo pamunonzwa paya kuna luku e, mupfumi achiti baba tumai razaro andidonhedzere donhwe rimwe chete nekuti ndatsva nemurazvo wemoto saka inext door yegehena ndiyo hadhesi saka moto haugari kuhadhesi unongouya kuzokupainzwisa ungokuvavaidza wodzokera kwaunogara ameni kuti hazvidi kuti uzoshokeka unofanira kugara wanzwa kutsva ameni ameni ameni saka ikoko hakuna kumira mushe mm. hauye kispaye mweya hautsve saka uchagara kugehena nokusingaperi mushure mekunge watongwa kana ukafa uri mutsvene ugare waziva unoenda kunonzi kuparadise kuparadise kwakafanana ne e, kana wakambokwira ndege iko zvino chitima chedu chakafa ndaigona ndai kushandisa chitima but regai ndishandise ndege ukakwira ndege unosvika uno wosvika pacheck in counter wova patiketi rako voti tipe pasipoti tione kuti ndiwe here zveshuwa wovapa kuti chiunza mabhegi hazvi indobva gokwe tinokwira mabhazi takatakura eh, eh, eh, bhegi rangu mumusoro mangu because hatitruste kuti rikaiswa pamwe saka ndo hazviitwe kundege ameni kundege unotumira mabhegi ameni woudzwa siti rekugara unotopiwa kuti uri kugara pasiti number 3 a wotorwa wonzi chienda kunonzi kudeparture lounge chero une hope dzinenge dzedahwa haukotsire ukasiyiwa nendege vanotanga kudaidzira kuti this is the departure of uh, flight number sa0222 to johannesburg frederick shumba you are delaying the flight vagomhanya mhanya vachitsvaka vakakotsira vese variko kana wangopinda muparadise ndopaunotanga kunzwa kana uchiflyewo pakati kwirirei business lounge unotanga kutodya chikafu unota unonzwa nzwisai unonzwa kunaka kweupenyu amene kuti handagarika manje haleluya amene mani amene saka kana wapinda muparadhaisi unenge wakutesta denga wakunzwa kunaka kwedenga wamirira kuti zvingotaurwa kuti chipindai imi makapinda kare haleluya amene maniwe chibvunza munhu ari pedyo nokuti saka imi muri kuenda kupi kwenu ndichivhara ndinoda kuti mhuri yekwanyakabawo gogo shila nyakabawo this is my friend Those who want to know about me, if you don't know me well, go and ask this woman. She's my prayer warrior. Everything that has gone through my life, she knows. Vanomuziva mudzimai uyu kuchechi munamati mukuru. Nyaya dzangu dzese dzandinoda kutaura dzandisingataure nevanhu ndotaura naiyeyu anozviziva ameni kana imi musingamufarirewo zvenyu iyoyo inyaya yani yenyuwo ini ndinomunzwisisa mudzimai uyu ari munamati anonzwisisa even zveupenyu hwangu samufundisi ameni zvandinopindana naye nazvo ndichitaurawo naye mudzimai uyu ndinoda kuti munyaradzwe muchiziva kuti zvaitwa izvi zvaitwa namwari admire nyaradzwai muchiziva kuti zvaitwa namwari rodney nyaradzwai muchiziva kuti zvaitwa namwari izvi ndizvo zvisina anobvunza ameni vakomana vachipedzisa zvangu neuyu munoziva uya ainzi michael jackson Nekuti nesuwo tiri kuchikoro taimboitawo ino makamboinzwa yenzi break dance iya tichitengawo tubhutsu twaaitamba natwo isu hatitombomuziva kuna vamwe vanodhiraivha mota dzokuti akangobaya bhatani madhoo anokwira mudenga kuti asinge papapiro yeshiri asi kana nguva yakadai yasvika hazvina kuti une mari hazvina kuti hauna hazvina kuti wakadzidza hazvina kuti hauna munhu wese anofa achinomira pamberi pamwari ndoda kukusiyira shoko rekuti zvibvunze kuti wakazvarirwei uye kana zuva rasvika rakadai uchange wakamira papi ndinoti mwari atinyaradze mwari atiwanire nyasha wellington afambe murugare mwari akukomborerei ndinotenda mazvita chaplin ndinodzosera nguva kwamuri tinogona kuramba tichiombera tichitenda munhu wamwari regai tingokotaurisa usu tinamate kutenda shoko ratagamuchidzwa baba vedu vekudenga tinokutendai tinovonga zita renyu nekuti muri mwari vakanaka rimwe dzizuva vadzidzi vanokubvunzai vachitaura nhau dzekuuya kuna baba makuti ndakuenda vari kusuruwara kwazvo pane mashoko amunovaudza kuti handikusiyi muri nherera asi ndinokusiyirai mweya mutsvene dzimweni dzenguva mama taura muchiti shoko ramwari ndicho chikafu chemweya tinokutendai neshoko rauya kuupenyu hwedu tanga tiri kuchema asi tagutswa neshoko zviro kwazvo tawitnesa kuti shoko ramwari chikafu chemweya wedu ndo daily bread of our souls tazviita bamasa baba vedu kudenga tinokutendai chengetedzai mudziyo washandiswa mufundisi ngaitwe zvakanaka tinokuongai baba wedu tirambe takasimbiswa mwari patinosangana nenguva yakadai mweya munyaradza akuti nyaradza tinokutendai muchatitungamira muprogramu ino mwari kusvika mwana wenyu wemilton achichengetwa zuva remangwana ndakuvongai nekutendai ndadzora mbiri yese kwamuri budza nemuzita neropa ramambo jesu kristu amen mazvita Ah, thank you so much tinokutendai apostle nekushumira kwatiri tinotenda chaplin dzuda tatisina kuvaziva handiti ndivo chaplin dzuda vamhanya zvikuru maona kuti vatozosvika elia nai thank you so much mfundisi ah, tasvika kwekupedzisira kweprogramu yedu tiri pano ah, tiri kusimuka in a few minutes ah, tichienda kumba kunorton Ahh ma announcements andinawo ndeaya ekuti motikari yatiri kuenda nayo ahh inotakura ma passengers three ahh saka ndichakumbira vemhuri mugotibatsira to identify the three saizvozvo ahh uyezve umm tichakumbira one contact person from you family yekwanyakabawo kuitira kuti isu kana tichitaura nemi tinotaura through that person imimiwo muchitaura nesu munotaura through that person kuti zviite murongo wakanaka thank you um, ndisingazive kana paine an announcement an announcement Okay thank you so much uh, my apologies vana mama ndanisina kukuaknowledgei um, ndiri muactivist futi allright uh, tichaita body viewing tichitanga nevari vari panze vandiri kuona tichiuya kunoku Um, tisazeze zvedu zvirango zvemusha zvanga zvaitwa saka zvakangonaka zvakadii zvakadaro over to you uh, mr magadzire nachaplin zuda uh, vane zvavanotiitira vachititungamirira kuti tosimuka sei ndizvoka so tinotenderwa kuimba saizvozvo tichiuya vachapedzisira kuita body viewing are the kin handitika aha vanopedzisira spouse ndoinopedzisira naika Yes vafundisi vedu vanenge vari kunoko vachiona kuti basa riri kufamba zvakanaka. Vafundisi vedu tingauya hedu kunoko. Yes tiimbirwe hama yandiimbira zvandiitira zvakanaka. Yes I think you can use this mic. Come and sing from this one. So tongoshandisa uh, pasina kape ndizvo. Ndisabva tichiona tikatambuda zvinotitanira.

saka vari ku vanenge vangopedza kuita body viewing toenda we pen down mamemories atiinawo nemudikani wedu mazvita thank you so much kana newe gadzirira